Уырызмӕджы ӕнӕном лӕппу фыдаз скодта Нартыл. Тыхсын байдыдтой тынг, сыдӕй мӕлынмӕ рцыдысты. Сӕ ныфс асаст Нартӕн, сӕ зӕрдӕ амард, сӕ къухы ницуал ӕфтыдис. Уыйбӕрцӕ гуыдзӕгмӕ, уыйбӕрцӕ зӕллагмӕ рцыдысты Нарты скъуыхт фӕсивӕд, ӕмӕ-иу ныхасы бон-изӕрмӕ хуысгӕ баззадысты. Куы сӕм байхъуыстаис, уӕд ма ӕрмӕст мысыдысты сӕ цард. Ӕз ёсӕ ран фескъуыхтӕн, ӕз уӕд фосы конды фӕдӕн, ӕндӕр сӕ ничиуал кодта хорз карды кой, хорз фаты мырдыны кой. Уӕд-иу Сырдоны гадза рацыд ныхасмӕ, ӕмӕ-иу адӕмӕн сӕ сӕрты рахиз-бахиз кӕнын байдыдта ӕмӕ-иу кӕмӕн йӕ былтӕ сдырдта, кӕмӕн-иу йе рчъи бахордта, кӕмӕн-иу йӕ рон фӕлыг кодта йӕ астӕуыл. Йомӕй тӕригъӕддаг дӕр ма мацӕмӕ бакастаид адӕймаг. Иу бон куы уыди, Уӕд Уырызмӕг ныхасмӕ рацыди. Кӕсы дын ӕмӕ Нарты скъуыхт ӕмӕ фидауцджын фӕсивӕд цагъды мӕрдтау хуыссынц, ӕмӕ та сын Сырдоны гадза нӕуӕг митӕ кӕны. Ныккӕрзыдта Нарты Уырызмӕджы зӕрдӕ, йӕ пылыстӕг лӕдзӕг фехста гадзайыл ӕмӕ дыууӕ дихы фӕци лӕдзӕг. Систа йӕ лӕдзӕджы сӕстытӕ ӕмӕ мӕстӕйдзагӕй баздӕхти фӕстӕмӕ сӕ хӕдзармӕ. Лӕдзӕджы сӕстыты ӕрппӕрста ӕмӕ йӕ пылыстӕг къӕлӕтджын бандоныл йӕхи мӕстыуагъд ӕркодта. Ныккӕс-кӕс кодта бандон йӕ быны. Дӕ къӕлӕты рфгуытӕ цы рталынг кодтай, уыцы мӕстыуагъд цӕмӕн ӕркодтай дӕхи дӕ къӕлӕтджыныл, мӕ сӕрыхицау, цы кодтай, Чи дӕ бафхӕрдта? фӕрсы йӕ Сатана. Ӕфхӕргӕ мӕ бӕргӕ ничи бакодта, фӕлӕ ма йомӕй тынгдӕр мӕ зӕрдӕ цӕуыл фӕриссдзӕн, загъта Уырызмӕг. Нӕ фӕсивӕды нӕ хӕринагӕй хӕрзы зӕллагмӕ рцыдысты. Нарты ныхасы ныффӕлдӕхтытӕ сты мӕ хуыссынц, куыд сын не мбӕлы ахӕм хуызтӕй. Сырдон ын аккаг куыдз сӕ сӕрты рахиз-бахиз кӕны, ӕмӕ кӕмӕн йӕ былтӕ стыры, кӕмӕн йе рчъитӕ бахӕры, кӕмӕн йӕ рон йӕ астӕуыл фӕлыг кӕны, уыдонӕн та ацудт ӕмӕ зӕгъын сӕ бон нал у. Не фсин, бирӕ цӕрӕнбон мын куы нӕ уаид ӕмӕ ма йодон иу фсӕст куы бакӕнин, уӕд та сӕ туг йӕ бынат ссарид, сӕ зӕрдӕ та сфидар уаид. «Йеуыл та цы мӕт кӕныс?» — загъта Сатана. «Асур бахон сӕ, ӕз дын сӕ иу лӕджы хуызӕн суазӕг кӕндзынӕн. Далӕ нӕ къӕбицтӕ, се дзаг куысты алы хӕрдмӕ нозтӕй». Ӕмӕ бахуыдта Сатана Уырызмӕджы йӕ иу къӕбицмӕ. Къӕбиц йӕ тӕккӕ дзаг уыдис чъирийӕ, Бахуыдта йӕ йе ннӕ къӕбицмӕ, йе дзаг уыдис авджы дзагӕй. Бахуыдта йӕ ӕртыккаг къӕбицмӕ. Царӕй зӕхмӕ амадӕй лӕууынц кӕрӕдзи уӕлӕ ӕсгуытӕ ӕмӕ бӕзгуытӕ. Йӕ доны ппӕтбын фервыстой Нарты стыр куывдтӕй хуынтӕн ном ссарынӕн, зӕгъы Сатана. Фӕрухс ис Уырызмӕджы цӕсгом ӕмӕ дзуры Сатанамӕ. Уӕдӕ барӕвдз кӕн дӕхи. Нарт иу иннӕ боны иу иннӕ бонмӕ цы фӕхъӕуой, иомӕй дзы фылдӕр ис. Ӕрбасидын кодта фидиуӕгмӕ Уырызмӕг, хорзӕй бафсӕста ӕмӕ йын загъта. Цӕугӕ мӕн хъӕр кӕн Нартыл, Йӕ бон цӕуын кӕмӕн у, уый цӕугӕ ракӕнӕд. Цӕуын йӕ бон кӕмӕн нӕу, уый хӕсгӕ ракӕнут. Сывӕллон кӕмӕн ис авдӕн ӕви та йӕ авдӕн йемӕ рахӕссӕд. Ӕхсӕртӕггаты Уырызмӕг куывд кӕны ӕмӕ уӕ хоны. Ацыди фидиуӕг ӕмӕ ныхъхъӕр кодта: «Уӕ нарт! Йӕ бон цӕуын кӕмӕн у, уый цӕугӕ ракӕнӕд, йӕ бон цӕуын кӕмӕн нӕу, уый хӕсгӕ ракӕнут, сывӕллон кӕмӕн исчи авдӕн уый та йӕ авдӕн йемӕ рахӕссӕд. Ӕхсӕртӕггаты Уырызмӕг куывд кӕны ӕмӕ уӕ хоны. Нартӕй куы фехъуыстой, уӕд ныххӕррӕтт кодтой ӕмӕ ӕрмбырдысты Уырызмӕджы хӕдзары иууылдӕр стырӕй, чысылӕй. Равӕрдтой фынгтӕ, ӕмӕ нард куывды бадынц Уырызмӕджы хӕдзары иу иннӕ бонӕй иу иннӕ бонмӕ. Уӕд-иу ахӕм сӕрд ӕрмынӕг ис. Уырызмӕг сыстади йӕ бандонӕй ӕмӕ сугсӕттынмӕ рацыд. Ханыр сугтӕ ӕрӕмбырд кӕнон, зӕгъгӕ куыд загъта, афтӕ сау хохӕй сау тъыфыл цӕргӕс ратахти. Уырызмӕджы йӕ ныхты систа ӕмӕ дард иу денджызы астӕуы стыр дуры сӕр ӕрӕвӕрдта. Сауырдиаг байдыдта Уырызмӕг, кӕцы нӕ амонд цӕмӕн фӕдӕн, зӕгъгӕ, цы уыдзынӕн кӕцы ран, доны цъӕхы йеддӕмӕ куы нуал хох зыны, куы нуал бӕлас. Бады дуры сӕр ӕмӕ алырдӕм хъахъӕны. Уалынмӕ риджерис, куы ӕрталынг исчуд кӕсы, ӕмӕ донӕй иу дуры рӕбынӕй рухс цӕуы. Цыдӕриддӕр уа, уӕддӕр хӕйцу уый куы нӕ сбӕрӕг кӕнон, уӕд нӕ уыдзӕни, загъта Уырызмӕг ӕмӕ дуры фӕрсты йӕхи доны ауагъта. Иу дуармӕ ныфтыдис. Дуар бакодта ӕмӕ йӕм рауадис ӕртӕ чызджы, Амӕй ай рӕсугъддӕр ӕмӕй ай хӕрзконддӕр ахӕм чызджытӕ. Ӕгас нӕм ӕрцӕуай Уырызмӕг, ӕгас нӕм ӕрцӕуай немыцйаг, мидӕмӕ, мидӕмӕ фысым нӕм бакӕн, цинтӕ йыл кӕн чызджыты. Бакодтой йӕ мидӕмӕ кӕсы ӕмӕ хӕдзары бады зӕронд ус. Фарн уӕ хӕдзары уӕд, загъта Уырызмӕг. Фӕрнӕйдзаг у ӕмӕ нӕмыгас цу, дзуапп ын радта ус ӕмӕ ӕрбадын кодта къӕлӕтджын бандоныл. Акӕстытӕ кодта Уырызмӕг алырдӕм, ахаста йӕ цӕст хӕдзары къуымты. Хӕдзарӕн йӕ бын цъӕхавгӕй уыд, йӕ къултӕ ӕргъӕу, йӕ сӕр сӕууон стъалы. Дис кӕны, мӕнӕ цы хорз хӕдзар ис ацы денджызы астӕу, зӕгъгӕ, базыдта йӕ, донбеттыртӕм кӕй рыфтыдис, уый. Хӕдзары хъазыд иу чысыл лӕппу. Куы иуырдӕм азгъоры, куы иннӕрдӕм йӕ фезмӕлдыл цӕст нӕ хӕцы хӕфтӕрог. Уырызмӕджы зӕрдӕ йӕм бахъазыд, ӕмӕ йӕм кӕсгӕ баззад, тӕхудиаг у, кӕй лӕппу дӕ, зӕгъгӕ. Цы ху, цы къӕвда дӕр хаста ацы бӕстӕ, мах рагӕй дӕр дӕ фенынмӕ куы бӕллӕм, дзуры зӕронд ус Уырызмӕгмӕ. Уырызмӕджы зӕрдӕ фӕфидар ис, уӕдӕ та бынтон сӕфт нӕ дӕн, кӕд мын хӕцы ран дӕр ӕмсектӕ ӕмӕ мӕ уынмӕ чи бӕллы, ахӕмтӕ разындис, уӕд, зӕгъгӕ. Ӕмӕ сын радзырдта, куыд ӕгъдауӕй рыфтыдис Донбеттырты бӕстӕм, ёй. Чызджытӕ байдыдтой зилӕнтӕ кӕнын. Кусӕрттагӕнӕн бурӕнӕлфыс ӕрбакодтой, Уырызмӕгӕнӕй йӕхицӕн аргӕвдын кодтой, ард бандзӕрстой ӕмӕ йын уадидӕгӕн бӕркадджын фынг авӕрдтой йӕ разы. Уырызмӕг Нарты гъдаумӕ гӕсгӕ базыг цирхъы фындзыл бакодта ӕмӕ кувы. Куывд куы фӕци, уӕд дзуры лӕппумӕ: «Лӕппу, рауай ацаходмӕ хур!» Лӕппу тагъд-тагъд базгъордта, Уырызмӕгмӕ куы фӕцӕйхӕццӕ кодта, афтӕ фӕцудыдта, размӕ бахауди цирхъ, йӕ зӕрдӕйы ауади. Ӕрхаудта лӕппу рӕсугъд рттиваг кӕркусӕг дидинӕгау, бацагъта йӕ гӕндзӕхтӕ ӕмӕ уайтагъд систа йӕ рӕзгӕ уд. Фенкъард сты Уырызмӕг дӕр бинонтӕ дӕр, саби мард чызджытӕй нӕ уатмӕ ахастой. Цӕйн амонд фӕдӕн, ацы фыдбылызтӕ мӕм кӕцӕй касти, загъта йӕхинымӕр Уырызмӕг ӕмӕ фынгмӕ нал ӕвналы. Уӕдӕ ус дзуры: «Исты ахӕр, Уырызмӕг! Цы ӕрцыдис, уымӕн фӕрӕз нал ис, Хуыцау ын гъенырмӕ ӕрхаста, ӕвӕццӕгӕн, йӕ адзал. Фӕлӕ ма цӕй хӕрды мӕ цӕйн дӕр!» Йос ӕнкъардӕй сыстади Уырызмӕг ӕмӕ рацыд. Фӕстӕмӕ та фестадис, цӕргӕсӕй цы дурыл ӕрӕвӕрдта йол. Сау тъыфыл цӕргӕстӕр та фӕзынд, систа та Уырызмӕджы йӕ тыхджын ныхтӕй, хӕснытӕ та йӕ байдыдта ӕмӕ фӕстӕмӕ сугсӕттӕны ӕрӕвӕрдта. Уырызмӕг сугтӕ амбырд кодта ӕмӕ сӕ ӕнкъардӕй бахаста хӕдзармӕ. Нарт уӕддӕр бадынц куывды ӕмӕ минас кӕнынц. Уырызмӕджы рбацыд фиппайгӕдӕр ничи бакодта. Ӕрбадтис йӕ бынаты Уырызмӕг ӕмӕ дзуры куывды адӕммӕ: «Рагон таурӕхъ уын ракӕнон, ӕви рыгон?» Рагон таурӕгъ ма фехъуыстаиккам, загътой куывд адӕм, фӕлӕ нын ӕрыгон таурӕгъ ракӕн. Уӕдӕ уӕ астӕуӕй куыд сыстадтӕн, уый зонут? загъта Уырызмӕг. Ӕз ацыдтӕн сугсӕттӕн мард бакӕнон, зӕгъгӕ. Сугтӕ мӕ хъӕбысы куыд амадтон. Хӕфтӕ сау хохӕй ратахтис иу сау тъыфыл цӕргӕс, фелвӕста мӕ йӕ тыхджын ныхтӕй ӕмӕ мӕ хаста денджызмӕ. Ёммӕ иу дуры сӕр ӕрӕвӕрдта. Ницуал зыдтон, цыма кодтаин ёмӕн. Изӕры кӕсыны мӕ донӕй иу дурры бынӕй цӕуы рухс. Мӕхи ауагътон, доны цыдӕриддӕр уа, уӕддӕр ӕй хъуамӕ басгарон, зӕгъгӕ, ӕмӕ ныфтыдтӕн иу дуармӕ. Дуар бакодтон ӕмӕ мӕм рауадис ӕртӕ рӕсугъд чызджы. Ныссцин мыл кодтой, гас нӕм цӕуай не мцег, зӕгъгӕ, ӕмӕ мӕ бакодтой хӕдзармӕ. Йӕ бын цъӕхавк, йӕ къултӕ ргъӕу, йӕ сӕр сӕууон стъалыйы ахӕм хӕдзармӕ. Хӕдзармӕ уыдис зӕронд ус ӕмӕ нӕхъом саби. Нӕ уазӕджы хорз куы фениккам, зӕгъгӕ мын кусартӕ кодтой бурӕнӕлфыс. Куы цӕттӕ ис, уӕд мын ӕй мӕ разы рывӕрдтой. Ракуывтон куыд ӕмбӕлы, афтӕ ӕмӕ фӕдзырдтон лӕппумӕ, рауайа сӕ ход, зӕгъгӕ. Лӕппу тагъд ӕрбауади, фӕцудыдта ӕмӕ мӕ цирхъ йӕ зӕрдӕйӕ ауадис. Фенкъард сты бинонтӕ, мӕлӕг кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, афтӕ. Хӕргӕ дӕр ницуал бакодтон, ӕмӕ хьоцынкъардӕй хъынцъымгӕнгӕ рацыдтӕн хӕдзарӕй ӕмӕ ссыдтӕн цӕргӕсмӕ цы дурыл ӕрӕвӕрдта хьоцы дурмӕ. Уалынмӕ та ӕртахти Хьоцы сау тъыфыл цӕргӕс, йӕ ныхты та мӕ систа ӕмӕ мӕ фӕстӕмӕ нӕ сусӕттыны ӕрӕвӕрдта. Сатанай нӕ хатӕнмӕ Хьоцы уац куы айхъуыста, уӕд фӕлӕбурдта йӕ рустӕм мӕ йӕ дзыккутӕм ӕмӕ ныхъхъӕр кодта: Ма мыл фӕхудут нӕ хицӕутты дзӕбӕхтӕ мӕ зӕрӕдтӕ, Ныббарут мын уӕ разы дзыххӕлдӕй кӕй кӕуын, йой! Иунӕг сусӕг вӕрӕн ма мын уыдис мӕ цӕгаты донбеттыртӕм. Нӕ йӕ зыдта, балцы уыдис куы райгуырдис, уӕд, фӕлӕ та йӕ ном дӕр ссардта, ӕмӕ зардӕй йӕхи къухӕй йӕ разӕй барвыста мӕрдтӕм. Куыд ма цӕрдзыстӕм, нӕ зӕронд нын чи фӕдардзӕнис? Адӕм нынкъард сты ӕмӕ сабыргай фӕцыдысты сӕ хӕдзӕрттӕм. Ныттар кодта йӕхи Уырызмӕг, худӕгмӕ нал худти, дзурӕгмӕ нал дзырдта. Кӕфтӕмӕй уӕнтӕбӕр зонд ӕмӕ сӕргуыбырӕй рацу-бацу кодта. Рацыдис-иу Нарты ныхасмӕ, ӕмӕ-иу сём фыдрохгӕнӕн цъӕх дурыл нӕ ххуӕссыд уӕлгоммӕ. Нартӕ зӕрӕдтӕ йын дзырдтой, дӕхи цы хъынцъымӕй марыс Нарты хорз Уырызмӕг, дӕу йеддӕмӕ ма хӕхӕм фыд искӕуыл ӕрцыдаид. Ӕрхудти йӕхиуыл Уырызмӕг дӕр, ӕмӕ та фыццагау хъӕлдзӕгӕй ӕвдисын байдыдта йӕхи. Цас рацыдаид, чи зоны, фӕлӕ та байдыдта куывдтӕ кӕнын Нарты Уырызмӕг. Лӕппуйӕн йӕ буар донбеттыртӕ йӕ сыджытыл сымбӕлын кодтой, йӕ уд та атахти мӕрдты бӕстӕм, ӕмӕ Хёсы ран бара стыр уӕрагыл уыди йӕ бадӕн. Хъуыдыгӕнӕгӕй куы нӕ уыди, уӕд лӕппу тыхсыны ӕнкъард кӕнын байдыдта. Уӕдӕ иу ахӕмы Барастыр фӕрсы, цӕмӕн ӕнкъард дӕ лӕппу? Мӕн лӕппу зӕгъы: Ацал-ауал азы рацыди, мӕрдты бӕстӕм куы рбацыдтӕн, уӕдӕй ардӕм. Мӕ фыд уырызмӕгмӕ ӕцӕгӕлон адӕмы кой дӕр кӕны, фӕлӕ мӕ кой нӕ. Марды кӕн мын нӕй, иннӕ мӕрдтӕй уӕлдай дзӕгъӕл дӕ нызхӕцы ран. Барастыр курын дӕ, Мӕрдты бӕстӕй ма уӕд, ӕз мӕхӕдӕг куы нӕ бакӕнон мӕхи кой, уӕд мӕ фыдӕй рохуаты баззадтӕн. Дзырдтын, дӕттын, афӕдзы кӕнынмӕ мӕ цы хъӕуа, уый куыддӕр ссарон мӕхи фӕллойӕй, афтӕ фӕстӕмӕ ам ӕмбӕлдзынӕн. Дӕ зӕрдӕхудт райсын мӕ нӕ фӕнды, фӕлӕ иомӕн фӕрӕз не рцӕудзӕн, загъта Барастыр. Куыддӕр мӕрдтӕ йой базоной, афтӕ дзы иу дӕр хӕм нал фӕлӕудзӕн. Ныр дӕр тыххӕй куы лӕууынц мӕрдты бӕсты, уымӕн дын ӕз амал ссардзынӕн. Маласӕйӕн йӕ цӕфхӕдтӕ фӕстӕрдӕм асӕтдзынӕн. Мӕрдтӕ мӕ фӕдыл мӕрдты дуармӕ куы фӕуой, уӕд сын-иу зӕгъ, ӕркӕсут ӕмӕ кӕд мӕрдтӕй ӕддӕрдӕм уа фӕд, уӕд уӕ нал уромын, фӕлӕ вӕза фӕд мидӕмӕ у, уӕд коммӕ нӕ кӕсын аив нӕу. Барастыр сразы ис. Лӕппуйы аласайӕн йӕ цӕф хӕдтӕ фӕстӕрдӕм асагъта ӕмӕ мӕрдты бӕстӕй рафардӕг ис. Йӕ фӕдыл иннӕ мӕрдтӕ дӕр базмӕлыдысты ӕмӕ дуармӕ сарӕзтой сӕ ных. «Кӕдӕм?» — дзуры сӕм дуаргӕс. «Мах дӕр нал лӕууӕм хӕцы ран. кӕд ӕмӕ искӕмӕн йӕ ардыгӕй фӕстӕмӕ фӕндаг ис, уӕд», — загътой мӕрдтӕ. Хъуыддаг уал бамбарут, стӕй равзардзыстут, цы уын ӕмбӕлдзӕн бакӕнын, ой, ӕркӕсут уал фӕдмӕ. Мӕрдтӕ ркастысты мӕ фӕд мидӕгырдӕм куы уыди, уӕд та сӕ алчидӕр ӕрӕнцад йӕ бынаты. Уырызмӕджы нӕном фырт Донбеттыртыхъан Нарты хъӕумӕ барасти. Ӕхсӕртӕггаты зӕронд хӕдзармӕ бадзырдта. Дзурынмӕ рацыди хӕдзары фсин Сатана. Уырызмӕджы агурын, кӕд ӕмӕ стӕры ахӕдиккам иумӕ, ам хиз хӕрӕмбӕрӕг обауыл ӕнхъӕлмӕ кӕсдзынӕн. Хӕдзармӕ баздӕхт Сатана ӕмӕ дзуры: Лӕгай, Дӕ зӕронд сӕрхъазинаг сси, дуармӕ дӕ иу нӕнтыст лӕппу саргъы гоппӕй зынгӕдӕр чи нӕма кӕны, ахӕм агуры, ӕмӕ дӕ хоны сдӕры. Ам хиз хӕрӕмбӕрӕг обауыл дӕ мӕм ӕнхъӕлмӕ кӕсдзынӕн. Тагъд мӕ барӕвдзытӕ кӕн балцмӕ не фсин. Уый мӕ мӕ хӕтӕны цӕугӕ чи фена, уый мыл худгӕ дӕр фӕкӕндзӕн, фӕлӕ ӕз ме гъдау нал фехалдзынӕн. Мӕхи нал аивдзынӕн зӕрондырдӕм, мӕхицӕн хӕсыл цы нымадтон, йой ӕххӕст кӕндзынӕн цалынмӕ мӕ цӕстӕрттива уалынмӕ. Уырызмӕг нырмӕ дӕр никӕйма аздӕхта, чи агуырдта йодонӕй, ныр дӕр нал аздахдзӕн. Сатанайы нӕ фӕндыд Уырызмӕг уыцы лӕппуимӕ стӕры ацыдаитӕй. Куы ризӕр ис, уӕд ракодта ӕртӕ мыдамӕсты ӕмӕ скуывта. Хуыцӕутты Хуыцау, мӕхи Хуыцау! Кӕд мӕ истӕмӕн сфӕлдыстай, уӕд авд азы дӕргъы цы ницы къӕвда руаринаг у, ёй ӕхсӕв куыд ӕруара? Стӕй зилгӕ-дымгӕ, тухгӕ уат куыд сыста, йӕ ахӕм хорз мын ракӕн, Кӕд мӕ Хёсын ӕнтыст, Хёсы фӕхъӕуинаг байсӕфид ӕмӕ нӕ зӕронд баззаид нӕ хӕдзары. Уайтагъд арв ӕрбахгӕдта. Уарын байдыдта ӕмӕ ӕхсӕв-бонмӕ ныууарыд ӕнусы цъити ӕмӕ зӕлты мит, стӕй сыстад, зилгӕ-дымгӕ тухгӕ уад ӕмӕ бӕстӕ хаста хӕдзарӕй-хӕдзармӕ акӕсӕн нал уыди. Уырызмӕг уӕддӕр сӕударӕй саргъ авӕрдта йӕ хъулон ӕрфӕныл ӕмӕ раст ис. Миты лӕгӕрдгӕ, тыхтӕ амӕлттӕй ӕмхиц хӕрӕмбӕрӕг обаумӕ куыд бахӕстӕджытӕ ис, сӕ афтӕ кӕсы, ӕмӕ обау саудары. Уобауыл хуыссы лӕппу, йӕ саргъ йӕ нывӕрзӕн, ӕфтаугӕ йӕ быны, нымӕт йӕ уӕлӕ, йӕ алы фарс авд мусуаты бӕрц цъӕх нӕуӕй лӕууы ӕмӕ йӕ ласӕ астӕумӕ кӕрдӕгыл хизы. Зӕдудауӕг у ӕви цымӕ цавӕр диссаг у, ай? загъта Уырызмӕг йӕхинымӕры. Уалынмӕ бахӕццӕ ис обаумӕ, лӕппуйы уӕлхъус ӕрорӕдта йӕ хъулон Ӕрфӕны ӕмӕ дзуры: «Цы фӕдӕ, лӕппу, уӕлӕмӕ? Фӕндаг даргъ у, бон цыбыр, цӕуын хъӕуы». Лӕппу фестади, арӕвдзытӕ кодта йӕхи, бӕхыл абадт ӕмӕ фӕцӕуынц. Разӕй Уырызмӕг йӕ хъулон Ӕрфӕныл, йӕ фӕстӕ лӕппу йӕ аласайыл. Цӕуынц, цӕуынц, зилгӕ-дымгӕ тухгӕ уад нал ӕнцайы. Уырызмӕджы хъулон ӕрфӕн мит фады йӕ мыргъайӕ, хаттӕй-хатт дзы ӕфсӕры йӕ брынчътӕ дӕр. Лӕппуйы бӕх йӕ фӕстӕ саузӕххыл хизгӕ цӕуы. Ӕрфӕны уӕлтӕ хорз нал сты, фӕллайын байдыдта. Уӕд лӕппу дзуры Уырызмӕгмӕ: Цыфӕнды худинаг фӕуӕд, ӕз цӕуын разы, стӕй кӕстӕрӕн разӕй ацӕуын, мауал уӕд худинаг ардыгӕй фӕстӕмӕ. Куыддӕр аразы ис, афтӕ мит авд мусуаты бӕрц сау кодта йӕ бӕхы улӕфтӕй ӕмӕ йӕ фӕстӕ Уырызмӕджы ӕрфӕнцади сауыл. Ауадысты иудзӕвгар Уырызмӕг дзуры: «Лӕппу, разыдыстӕм хӕтӕны ӕмӕ уынаффӕ бакӕнӕм: кӕдӕм цӕуӕм, кӕдӕм фӕлӕбурӕм. Ӕнӕ хӕрдбӕсты ма дын цы ран ис, уырдӕм ма фӕхон», — загъта лӕппу. Ахӕм бӕстӕ ма мын быргӕ баззад, Терк-Турчы бӕстӕ. Уый хуызӕн хъӕздыг бӕстӕ уӕвгӕ дӕр нӕ уыдзӕн, Фысфос зӕгъай, стур фос, бӕхрӕгъӕуттӕ, аздахӕн дӕр сӕ нӕ фӕразынд сагӕстӕ. Фӕлӕ ӕнцон нӕу ныфс бахӕссын уырдӕм. Ахизын ӕм хъӕуы денджызыл, стӕй рӕгъӕуттӕ, дзугтӕ хъахъхъӕнынц ӕфсӕн урс, ӕфсӕн бирӕгъ ӕмӕ ӕфсӕн дзыхъхъӕрццыгъа. Уӕд дӕхиуырдӕм дарӕм нӕ фӕндаг, нӕ амонд бавзарӕм, чи зоны ма нӕ къух исты бафта, загъта лӕппу. Денджызы былмӕ бахӕццӕ сты. Сӕ бӕхтӕ фӕцарӕзтой денджызы, доны кӕсагау архайдтой бӕхтӕ ӕмӕ уайтагъд иннӕ фарс фесты. Ӕрӕнцад сты денджызы был. Лӕппу хорз надта йӕ бӕхы, стӕй фелвӕста ӕнӕдон сасын ӕмӕ йӕ иомӕй байсӕрста. Уый фӕстӕ йӕ уырл стулын кодта. Ноджы та йӕ байсӕрста сасымӕй, хуырджын ӕй стулын кодта ӕмӕ аласа хохы йас сси. Ӕвӕдза, Терк Турчы рӕгъӕуттӕм бахӕццӕ сты, йӕ афтӕ рхызтысты сӕ бӕхтӕй. Лӕппу ракъахта дыууӕ уӕрмы, иу йӕхицӕн, иннӕ Уырызмӕгӕнӕг бӕх ӕмӕ загъта: «Уырызмӕг, ныртӕккӕ мӕ бӕх хӕцын байдайдзӕн ӕфсӕн урсимӕ, Райдианы хӕццӕ сты зӕвӕтӕй, ӕмӕ сӕ болат цӕфхӕдтӕ кӕрӕдзиуыл хойын куы сисой, уӕд сӕ ахӕм арт ссӕудзӕни, ӕмӕ зӕххы цъар судздзӕни. Хъахъӕн дӕхи, уӕлӕмӕ ма скӕсай фыдбылыз дыл сымбӕлдзӕни. Уый фӕстӕ лӕбурдзысты кӕрӕдзимӕ дӕндагӕй, хӕцдзысты армаццагӕй, сӕ комы тӕфӕй сыстдзӕн хӕхӕм дымгӕ ӕмӕ зӕххы цъар уылынджы бӕрц хӕцдзӕн. Фӕдзӕхсын дын: дӕ бынатӕй ма фезмӕлай, намӕ дӕ куй дур-куй хъӕд бакӕндзӕн. Афон куы уа, уӕд дӕм бӕрӕг уыдзӕн мӕхицӕй. Хӕцынӕй нал ауӕрдынц ӕфсӕн уырыс ӕмӕ аласа. Сӕ болат цӕфхӕдты цӕхӕрӕй ахӕм арт ӕссӕрын ис, ӕмӕ зӕххы цъар судзы. Йӕхи нал баурӕдта Уырызмӕг, скасти уӕрмӕй ӕмӕ схӕцыдысты йӕ дӕргъ зачъетӕ. Лӕппу йӕм фӕцарӕхст, ахуыссын кодта зачъет ӕмӕ загъта: Амӕй фӕстӕмӕ фӕтк фӕуӕд, дӕ зачъетӕй мацӕйбӕрц баззад йой дӕргъӕн зачъетӕ дарын. Банцадысты фсӕн уырысы маласа зӕвӕтӕй хӕцынӕй, бавнӕлдтой дӕндагӕй ӕмӕ армаццагӕй. Ракодта йӕ ахӕм дымгӕ, ӕмӕ зӕххы цъар уылынджы бӕрц хаста. Нал та фӕлӕууыд Уырызмӕг йӕ сӕр сдардта уӕрмӕй, ӕмӕ йын дымгӕ йӕ сӕры кӕхц айста ӕмӕ йӕ фӕхӕссы. Агъуыстуай куыд фӕдӕн, гъе, мӕ хистӕр нӕ сӕры кӕхцӕй зайдзӕн, загъта лӕппу ӕмӕ сгӕпп кодта уӕрмӕй. Сӕрыкӕхц тулгӕ-тулын рацахста, Уырызмӕджы сӕрыл ӕй ӕркодта мӕ дзуры: Амӕй фӕстӕмӕ Нартӕн сӕ сӕрыкӕхцытӕ сисгӕ мауал уӕнт. Уый размӕ-иу Нартӕй алчидӕр систа йӕ сӕрыкӕхц, ӕрдаста-иу ӕй ӕмӕ та-иу ӕй фӕстӕмӕ ныккодта. Бӕхтӕ хӕст нӕма фестыхи, афтӕ сыл ӕфсӕндзӕх бирӕгъ йӕхи рауагъта. Лӕппу йыл фат суагъта ӕмӕ дӕ балгъитӕг уыйау фӕмард ис бирӕгъ Йосырӕн. Лӕппу йын йӕ хъус слыг кодта ӕмӕ йӕхимӕ бафснайдта. Уалынджы ӕфсӕндзӕх хъӕрццыгъа дӕр ратӕхы. Лӕппу та йомӕ дӕр фӕцырдис, фатӕй йӕ фехста ӕмӕ хъӕрццыгъа зӕххыл йӕ базыртӕ батылдта. Уымӕн дӕр та лӕппу ракъуырдта йӕ сӕр ӕмӕ афснайдта. Ӕфсӕн уӕрсмӕ аласа кӕнынц сӕ хӕсты кой. Уӕрс фӕлӕбур аласа ӕмӕ ӕмӕ байдзаг вӕййы йӕ дзых дуры мӕхуырӕй. Фӕстагмӕ ласайӕн байдыдта тынгдӕр ӕнтысын. Ӕфсӕн уырс зӕххы афсӕрста йӕ зонгуытӕ. Лӕппу баскъӕфта йӕ саргъ, Йосы хуызӕнӕй йӕ авӕрдта уырсыл ӕмӕ балиуырдта йе рагъмӕ. Цы фӕдӕ, Уырызмӕг? Тӕргӕ тагъд Терк Турчы рӕгъӕуттӕ, ӕз цӕуон ӕмӕ фехъусын кӕнон сӕ хицӕуттӕн. Фӕлтау нӕ фӕндаг дарӕм, сурӕг нӕ нӕй, тыхгӕнӕг иннӕ ахӕм, загъта Уырызмӕг. Уый мӕ сӕрмӕ нӕ бахӕсдзынӕн. Стӕй нӕ фосы конд ӕнӕфӕдисӕй атӕрӕм, уый аккаг дӕр нӕу. Ӕфсӕн уырсы базмӕлын кодта. Терк Турчы дзыллӕ куывды кӕм бадтысты, Хьом балӕууыди ӕмӕ дзуры: «Фӕдис, Терк Турк, уӕ рӕгъӕуттӕ уын фӕтардӕуы?» Кӕстӕртӕ хистӕртӕн фехъусын кодтой уацхъуыд. Хистӕртӕ загътой: «Уый хӕрд нозтчиаг уырыхӕй ахӕм уыдзӕни. Ацӕут ме рбакӕнут нӕ размӕ, мах ын уазӕджы уынд фӕкӕнӕм». Кӕстӕртӕ ауадысты лӕппумӕ ӕмӕ мидӕмӕ хонынц. Лӕппу рхызт ӕфсӕнуырсӕй, бӕхбӕттӕныл ӕй бафтыдта ӕмӕ хистӕрты размӕ бацыд. Фынгтыл рахаста йӕ цӕст. Систа ӕфсӕндзых хъӕрццыгъайы сӕр ӕмӕ ӕфсӕндзых бирӕгъы хъус. Сӕр хистӕрты фынгмӕ баппӕрста, хъус кӕстӕрты размӕ ӕмӕ загъта: «Хистӕртӕ, сӕрхъуаг уыдыстут ӕмӕ уын мӕнӕ йой сӕр. Сымахӕн та, кӕстӕртӕ, мӕнӕ хъус, ӕгъдау куыд амоны хьомӕ гӕсгӕ. уартӕ уын уӕдӕ бӕхбӕттӕны та уе фсӕн уӕрс. Хорзау нал фесты ӕмбырды адӕм, ныфс сӕ кӕмӕй уыди, хьодон сӕ къухӕй фӕцух сты. Лӕппу рауади, йӕхи баппӕрста ӕфсӕн уырсыл ӕмӕ араст ис Уырызмӕгмӕ. Хъӕугӕронмӕ куы рахӕццӕ ис, уӕд кӕсы, ӕмӕ иузӕронд ус ӕхсӕз-уобау хсӕн бады ӕмӕ радыгай обӕуттӕм кӕуы, хъарджытӕ сӕм кӕны. Кӕй та цавӕр диссаг у, загъта лӕппу йӕхинымӕры. Уалынмӕ йӕм зӕронд ус дзуры: «Ӕруай, мӕ дзидзи мын дӕ дзых акӕн, Фӕдисӕй тас нӕу нырма, уыдон кӕд ысрӕвдз уыдзысты. Фӕлӕ дӕм кӕй дзурын, уый дӕм диссаг ма фӕкӕсӕд. Авд фырты мын уыди, ӕмӕ дзы хсӕзӕй бавдӕлон дӕн. Мӕнӕ дын хӕдон сӕ уӕ бауыдтӕн. Мӕрдтыбӕстӕ ма ивгъуыдтой знаджы къухӕй Терк Турчы рӕгъӕутты фӕстӕ фӕдисы уайгӕ. Тыхгӕнӕг дӕ, бӕрӕг у дӕ хӕстыл. Фӕдистыл стыхджын уыдзӕн. Мӕ фырт уайдзӕн сӕ разӕй, тыхсын дӕ кӕндзӕн. Фӕлӕ-иу ын мӕн тыххӕй сидзӕргӕ сусы тыххӕй ныккӕдзӕ кӕн. Мӕ иунӕг фӕуӕд де уазӕг. Лӕппу фсӕнур сӕргӕпп кодта, бауади ӕмӕ идӕдз усы дзидзи акодта йӕ дзыхы ӕмӕ йын дзырд радта нӕртоллӕджы дзырд, йӕ иунӕг фыртӕн ын кӕй ницы кӕндзӕн йой тыххӕй. Зӕронд ус бацамыдта лӕппуйӕн, йӕ фырт сӕ хуызӕн уыдзӕни йой. Лӕппу та абадти ӕфсӕн уырсыл ӕмӕ тӕргӕ-бӕхӕй Уырызмӕджы цур фестад. Денджызы сӕ фосы конд баскъӕрдтой ӕмӕ иннӕ фарс фесты. Фӕцӕуынц ӕмӕ сӕ мӕнӕ иу барӕг йӕ разӕй ӕрбатымбыл кӕны. Цӕугӕ Уырызмӕг ды фосы кондимӕ, фӕдисимӕ истӕмӕй тӕрхайдзынӕн мӕхӕдӕг. Бӕрӕг фестад йӕ уӕлхъус. Ӕкуыдзӕй чи райгуырди, уыцы куыдз дзуры барӕг. Кӕй фос фӕтӕрсгӕ? Фӕцӕудзынӕ мын кӕд лӕгуӕй, уӕд? Ӕмӕ лӕппуйы фӕрсты фӕдтӕ бындзытау тӕхын байдтой. Дзырд радтон дӕ мадӕн, йӕ дзидзин мӕ дзыхы бакодтон, ма дзы загътон, ма мӕ хъыгдар, ауадз мӕ мӕ фӕндагыл, дзуры йӕм фӕстӕмӕ лӕппу. Фӕдисон коммӕ нӕ бакаст. Ӕгӕр-ӕгӕр куы стыхсын кодта лӕппуйы, уӕд уый дӕр фат суагъта ӕмӕ фӕдисонӕн дарӕсӕй буары хсӕн суад, бӕхӕй йӕ ӕриста ӕмӕ йӕ зӕхмӕ нывдыста. Ысхӕц-ысхӕцмӕ бӕргӕ фӕкодта фатыл фӕдисон, фӕлӕ йын фат ызмӕлын дӕр нӕ бакуымдта. Фӕдисӕй Хёсы хуызӕнӕй ӕрбаййӕфтой. Уыдон дӕр фӕцархайдтой фатыл, фӕлӕ йын сыфтауынӕн ницы бафӕрӕзтой. Уӕд баздӕхтысты мӕ йын цирхъӕй ныллыг кодтой йӕ дарӕс ӕмӕ йӕ афтӕмӕй суӕгъд кодтой. Хӕцын байдыдтой фӕдисонтӕ лӕппуимӕ. Хӕцынц ӕмӕ разӕй лӕппу цӕгъды фӕдисонты, фӕстийы та сӕ сӕ туджы зӕй ласы. Афтӕмӕй цӕрдӕг фӕкодта. Чи ма дзы баззад, уыдон куы бамбӕрстой, сӕ бон ын ницы бауыдзӕн хёй, уӕд фӕстӕмӕ аздӕхтысты. Уырызмӕг ӕмӕ лӕппу батардтой сӕ фосы конд Нартмӕ. Уарӕн фӕзы сӕ ӕрурӕдтой, ӕмӕ лӕппу дзуры Уырызмӕгмӕ: «Ды хистӕр дӕ, ӕмӕ хъуамӕ фосы конд ды байуарай. Ӕз сӕ нӕ байуардзынӕн, фос ды фӕкодтай, загъта Уырызмӕг. Уӕд лӕппу иу урс гал рахицӕн кодта фосӕй ӕмӕ хицӕнӕй ӕрбаста зӕлдаг синагӕй. Иннӕ фос ӕртӕ дихы акодта ӕмӕ загъта: Мӕнӕ дын хьой дӕ хистӕрыккаг, иннӕ дын ӕмбалы хай, ӕртыккаг та дын мӕхи хай. Ацы галӕй та мӕнӕн ма фӕзы кӕн дӕ ахицӕнкӕ. Дунеты дӕр ма хыгътай мӕрдтӕм, ӕрмӕст мӕ ном, дӕ фырты ном Дӕхи къухӕй мӕрдтӕм чи бацыди Донбеттырты хӕдзары хёй ном ницӕмӕй ссардтай. Йӕхӕдӕг йӕ аласӕй лабадтис, хӕрзбон загъта Уырызмӕгӕн ӕмӕ араст ис мӕрдты бӕстӕм. Уырызмӕг йӕ цӕсты сыгыры згъӕлдта ӕмӕ йӕм фӕстийӕ хъӕр кӕны: «Иу каст ма мӕм уӕддӕр фӕкӕн!» Лӕппу йӕм нал фӕкаст, мӕ рӕстӕг нал у, зӕгъгӕ. Уырызмӕг рӕгъауы раскъӕрдта, ӕмӕ Сатанамӕ куы рхӕццӕ ис, уӕд ӕм дзуры: «Уӕ не фсин, ды йӕ цинӕй кӕмӕн цардтӕ ӕмӕ йӕ уындӕй кӕмӕн нӕ бафсӕстӕ, йо сӕ лӕппуимӕ дын уыдтӕн ӕз хӕтӕны». Сатана Уырызмӕджы кӕм фӕуагъта, афтӕмӕй лӕппуйы сурын байдыдта, сурын байдыдта ӕмӕ йӕм куы бахӕстӕг ис, уӕд ӕм хъӕр кӕны: «Уӕ кӕй цинӕй цардтӕн ӕмӕ кӕй уындӕй нӕ бафсӕстӕн! Дӕ уын мын ма бахӕлӕг кӕ, дӕ цӕсгом ма мӕм фездах!» Лӕппу йӕм фӕстӕмӕ нал фӕзылдис, фӕлӕ йӕм рахъӕр кодта: «Рӕстӕг мын нал ис!» Сатана куы бамбӕрста, ай мӕм нал ракӕсдзӕни, зӕгъгӕ, уӕд мӕгуырӕг ӕскуывта: «Хуыцӕутты Хуыцау, мӕ Хуыцау, кӕд ды мады зӕрдӕйы кӕсын зоныс, уӕд ма хӕхтыл дыдзы хур ӕрбакӕсын кӕн!» Ӕмӕ уӕд хӕхтыл дыдзы хур ӕрбакасти. Уалынджы бахӕццӕ ис лӕппу мӕрдты дуармӕ ӕмӕ дуаргӕсмӕ бахъӕр кодта: «Дуар бакӕн! Афон нал у, хур аныгуылди!» — радзырдта йӕм дуаргӕс. «Нырма раджы у, уӕлӕ ма хӕхтыл хур кӕсы!» — дзуры та йӕм лӕппу. Дуаргӕс дуар бакодта. Лӕппу мидӕмӕ бахизон зӕгъгӕ куыд загъта, афтӕ иу здӕхт фӕкодта Сатанамӕ. Сатана йын йӕ фӕдджит ӕмӕ йӕ цӕсгом иууынд акодта ӕмӕ лӕппуйыл йӕ къухдарӕн фехста. Къухдарӕн лӕппуйӕн йӕ къухыл абадти, ӕмӕ йӕ лӕппу йемӕ мӕрдтӕм бахаста. Ом та бара стыр уӕрагыл сбадти. Сатана дӕр фӕстӕмӕ раздӕхти ӕмӕ Йосурскъалӕй сӕ лӕппуйӕн стыр хист скодтой, иннӕ фос байуӕрстой Нарт мӕгуыртӕн.